He kore nō ētahi i tae mai ki te whakarongo i ngā kōrero i whakapuakina ai i roto i ngā rā kua huri ake nei. Ko te hunga ahakoa kāre i pōhiritia, engari he hunga hei whakaaro ake mā tātou kia tae mai ki te whakarongo i ngā kōrero i kōrerotia ai, Ko ngā kaiārahi tonu i ō tātou iwi, ko te hunga kei roto i ō rātou ringaringa, te ora, te mate rānei o ngā kaupapa Māori, o te reo Māori i roto i ō rātou rohe, i ō tātou rohe. Koirā ētahi tāngata kia tae mai, kia rongo i te āhua o ngā whakaaro i whakatakotoria ai i roto i ngā rā. Ka pahuri atu nei, tae noa mai ki tēnei wā, e kotahi nei tātara. He āwangawanga tēnei nōku, nō te mea kei te pātai au i roto i a au, mehemea kāore he reo Māori. Kāti, ki tōku whakaaro, Kua kore he take o ngā whare nei, kua kore he take o te āhua o ngā whakairoroto, kua kore he take o te kōrero i te whenua, kua kore he take o te kōrero i te whakapapa. Te mea, mā te reo Māori anake e taea ai te whakawairua i te āhua o te ao Māori. Ka huria ki te reo Pākehā e taea ana te kawe i te whakaaro engari ko te whaihuatanga ka mahue ki waho. Nō konā koinei te aroha ake ki a tātou e noho nei, he rae te mea he tokoiti, he tokomaha tātou ahakoa iti, tinana, he maha ā-wairua, ā-whakaaro. Nā reira ka mihi ake ki a koutou te hunga i tae mai ki konei, ki te whakakīkī i ngā kete a tēnā, a tēnā, a tēnā i kawe mai ai. Ko te, ko te tūpāpaku i tua atu i te kāunga atua rongonui o te ao kua takoto mai nei, ā, ki a Mandela. E koro haere koe, tohe ai e koe te tohe roa. E whawhaitia ai e koe te whawhai roa. I tū ai koe ki mua, ki mua i ngā hārai o te ao huri nei. Hei kawe koe ngā whakaaro o ō iwi, ngā iwi manuhanu o tōu whenua. I noho manene ai koutou i roto i tō koutou anō whenua. I whakaaetia ai koutou, i whakakāhoretia ai koutou. Nā reira e koro, haere ki te okiokinga o koutou, o te hunga, kua kopi ngā wā, kua turi ngā taringa. Koinei ngā whakaaro i uru mai ki a au i te wā i kōrero mai ai a Hone mō te hinganga o te tangata nei. Nō te mea he āhuatanga tērā ka pā ki a tātou ki te kore tātou e tohe i tō tātou reo. Ka hoki au ki te kōrero. a Haumai Tawhiti. Nā Te Arawa tēnei kōrero. Ko te kōrero a Haumai Tawhiti ki te hunga e wehe mai ana i Hawaiki ki runga i te waka o Te Arawa. He tohutohu nāna ki a rātau. Ka kī atu ki ana uri e wehe mai ana i Hawaiki, Haere, kei mau kītai ki uta. Pūhia, he anina. E mau kītai ki noho, he huhu, he poko, he hanehane. Ko te tikanga o te kōrero rā, kaua e mauria ngā riri, ngā kino, ngā āhuatanga o Hawai'i i roto i te whenua e haere nei koutou. Engari, he whakautu anō o ērā kōrero, kua tae mai tātou ki te wā e tohe ai tātou ki te ora o tō tātou reo. Kia kaua e tukua, kia huhu, kia popo, kia hanehane, engari, I roto i ngā rā, i ngā tau e kōrero ana au, kāre he take o te noho kī kore o ngā poupou nei i roto i te whare. Ko te take, ki te kore he reo mā wai ēnei e whakakōrero. Ki te kore he reo mā wai ngā pakitara, ngā paetara o tātou whare e whakakōrero. Ka noho ngū noa iho ēnei whakairo, ka noho ngū noa iho ēnei tukutuku, ka noho ngū noa iho ngā kōwhaiwhai. Ā, koia tēnei, ko te āhua o ngā āwangawanga i roto i au i te wā i tae mai ai au ki tā Tataurui. Engari kātahi au ka whakarongo ki ngā kōrero. Ko te wāhi uaua katoa ki a au o ngā kōrero i whakatakotoria ai e te tamāhine ko tāu e hanga. Kei te mōhio mai koe ko au tētahi i tuatahi ki te tautoko i tō tohe ki te mita o tō reo o Ngāi Tahu. E tuhia ai e koe ua whakaaro ka tautokongia e au. Kei te pērā tonu, kei te tautoko au i ō whakaaro. Hoi anō, e mōhio ana he poupou te take me ngā taha o ō rahi. He mahi nui kia eke ki te taumata o te maunga. e takahia nei e koe. E aroha ake ana. E aroha ake ana nā te mea ka tuhia e au taku whakamāoritanga o te whakaaetanga i waenganui a te Karauna me Tūhoe. Ka tuhia au ki tōku reo i rongo ai au i aku mātua i aku tīpuna, te reo e mōhio ana a Tīpoti. Te taenga i taku kāinga, I roto i a Tūhoe, kātahi ka tahuri ērā ki te whakatūhoe i tōku reo, i te reo i rongo ai ia. Kātahi ka tuhia, ka mahue te tī ki waho, ka kore aro i a au. Ehara i te mea ka kore aro i a au, e aro ana i a au. Engari ka ari aro i a au, he aha i rāwekeweke tia ai? Ā, heoi anō, ā, ko te ao hou tērā, me tōna hiahia kia tū mai tētahi reo e taea ai te kī, Motuhake, ko tēnei mita nō Tūhoe. Me taku hoki ki tōku koroua, ki ōku koroua, ki ōku kuia me tō rātou reo. Pēnā anō i a koe e whakaaro ana ki tōu reo o Ngāi Tahu. i mahue ko ngā tuhituhinga noa iho o te kaumaa tuarā i roto i ana pukapuka. Hei waka, hei, ehara i te mea hei puehu, engari, hei waitohu mai i te āhua o te reo i kōrerotia ai rātou. Nā reira, koirā te wāhi uaua katoa tā tātou i, i pā mai ki a au, nō te mea, He nui ngā iwi kei te hihia kia kaua e mate te mita o te reo, tō rātou reo. Ka rongo au i a Api e kōrero ana i tata tau pō i Tūranga, nā mō tātou i tae ki reira. E kōrero ana mōna tonu me tena, me tana kore mōhio ki ētahi o ngā kupu e whakamahia ana e te rangatahi o ēnei rā. Me taku mōhio kua roa ia e kī ana, ehara tēnā i taku reo i tō Ngāti Porou. Ko te hiahia o ngā kaumātua rā kia hoki ki te āhua o te takoto o te reo e mōhiotia ana e rātou i tērā wā, pēnei anō i a au. Engari e hanga, ehara i te mea e kī atu ana, tukua, whawhaitia te whawhai. Tohea te tohu. Engari kei te whakaheke mai te ao hou me tō rātou reo, he reo Māori. E kore e taea e tātou te kī, i te wā i tae mai ai ō tātou koroua, ō tātou kuia, ō tātou mātua, ō tātou tīpuna, ko te reo e kōrerotia nei e au i tēnei wā, koia te reo i tērā wā. E mōhio ana tātou ko tō kua uru mai ētahi rerenga nā Hone Morris i whakatakoto mai tētahi tauira o te whakamahinga o te hōmai o te hoatu o te wairua. Pai tērā tauira hei tohu ake ki a tātou i te āhua o te panoni i te reo. Iti nei te panonitanga, engari he whakarerekētanga i roto i ngā tau, i ngā rau tau ka pahure, ka tamahue mai he reo kē, he kawenga kē. Hoi anō, mōku tonu, ā, ka tohe tonu māua ko taku karawa ko Tīmoti ki te āhua o te reo e mōhio ana māua. Nā reira e hanga, e tohe koe i tō tohe, engari me te mōhio anō ōku kei te huri te ao, mehemea kāre aro mai ērā, tērā pea e taea te kī ko te nuinga o tātou e mahi ana i roto i ngā whare wānanga, i ngā whare takiura, ā, i ngā kura tuarua, kura tuatahi, ngā kōhanga reo. Ko tātau reo, nō ngā iwi katoa, ka rīwhāiti mai ki te mita o tētahi iwi anake. Hoi anō, kāre aku āwangawanga ki tērā. E mehemea he reo Māori tērā e mārama ana i te hunga e kōrero ana ki a rātau anō, waiho ana kia rere. Pēnei i a koutou, e pukapuka nei he iwi, ā koutou kupu, e whakatakoto nei koutou. He taonga ērā hei whakawhānui atu i te āhua o te whakamahinga o te reo. Kāore i te whakawhāiti, kāore i te whakaiti rānei, engari he whakawhānui atu i te āheinga o te tangata ki te kōrero Māori. Nā reira, i roto i tā tātou huinga tahitanga, ka whakarongo au kia te aro e kōrero ana mō te hauora o te tangata, me ngā kupu, e whakamahia ana e ia. Mārama tonu te takoto, mārama te nanao atu i ana whakaaro, nā te mea he pai nō tana whakatakoto haere i roto i te i te horopaki o ana kōrero, ka mārama noa iho te kitea atu e arohu ana ana whakaaro ki whea. Engari, ko te taonga nui o roto i ana kōrero ko tēnei. Ko te reo Māori kua uru atu ki roto i te wāhanga o te hauora. Me tō tātou mōhio, he nui tō tātou riri, kei reira e noho mai ana, e takoto mai ana kei roto. Ngā hōhipera me ō rātou māuiuitanga. Nā reira, he taonga nui tērā e kitea atu ana e au i roto i ngā kōrero i kōrerotia ai. E. Hēmi, ka titiro ake au i a koe e kōrero ana mō te kaupapa toi me te āhua o te whakamahi, o te whakairo hoki, o te waituhi rānei i ā tātou mahi toi i whakamahia mai ai e koe. Kei te pērā te āhua o te reo, i tīmata mai i tētahi āhuatanga kē, Ā, nā wai rā, nā wai rā, ka whakahē numi, nā wai rā, nā wai rā, ka rerekē. Koirā te āhua o tō tātou ao, koirā te āhua o te reo, ā, i tēnei wā, ko te mea nui, ko te noho tahi, ko te kōrero tahi, kia kura ia tawhiti rawa ngā aronga o te tangata i a ia, i a rātou rānei e mahi ana i ngā mahi nei. Kei a kotahi o tātou whakaaro i runga i te huarahi e hiahia ana tātou kia takahia e tātou tamariki, e tātou mokopuna. I roto i tēnei wā, taku whakarongo ake i a tātou kōrero e kōrerotia ana, ko te mea i tino ora ko te reo. Ka haere mai e Shane, ka kōrero a Shane i ana kōrero, Ahakoa pēhea te ikeike, ahakoa pēhea rānei te hāhaka o tana hari i ana whakaaro, kāore tētahi i mahue ki waho i a ia, nō te mea he mārama anō tana whakatakoto mai. Tērā tērā, nā reira, koinei au e kī ake nei, i roto i te, i ngā rā ino tahi nei tātou e kōrero tahi tātou, ko te reo te mea i toa. i roto i te, i te wā i arotahi ai tātou. Ahakoa haere koutou ki roto i te, i te kaupapa pāpāho, haere rānei ki roto i ngā whare wānanga, haere rānei ki roto i ngā kura auraki, e mau ana koutou i te reo. Ahakoa ia te, te whakapanoni, te panoni a, a te wā i ētahi wāhi o aua kōrero rā, nā te mea kua uru atu koutou ki roto i tētahi ahurea, E nanao ai koutou ki ētahi whakaaro, ki ētahi kupu, kia taea ai te whakatakoto i te whakaaro i roto i te wairua i te hinengaro Māori. Ā, koia tēnei, ā, ko te mihi atu, ā, ki a koutou i tae mai ai, ā, ki te kōrero i te hui nei. Ka hoki anō au ki te tīmatanga o aku kōrero, ā, ko taku Pāpōuri, i te korenga o ētahi o tātou i tae mai ki konei ki te whakarongo i ngā kōrero i whakatakotoria ai. Mēnā Shane i konei te pouaka whakaata ki te hopu i te kapo i ētahi o ngā whakaaro i whakatakotoria ai, Ka whakaaturia ai e koutou, i te motu, ngā whakaaro i whakatakotoria ai e te rangatahi, e ngā kaumātua hoki o roto i tō tātou ao Māori. He kōrero ēnei mō te āhua ki tō tātou reo, kāre i te tae ki waho rā, kei roto i ngā kura, kei roto i ngā whare wānanga, kei roto i ngā, i te kōrero ka whakaata, ā, ko te wāhi tērā e tae ai ki ngā whare tata tonu o te katoa, me tērā reo e kawe ana i ngā whakaaro i kōrerotia ai i konei i tēnei wā. Nā reira, ā, i roto i te tā tātou hui nei, koirā noa iho te wāhi i I āhua taru ai ōku, ōku whakaaro e koe mō ētahi o tātou kaumātua i konei, ā, hāunga ngā rangatahi, nui ngā rangatahi kei konei, engari o tātou kaumātua, te hunga uaua ki te kōrero atu, nō te mea kei roto i ō rātou ringaringa, te mana whakahaere mō ngā kaupapa. The Kua roa māu o Tīmoti e kōrero ana mō te whawhati mai i tētahi pūtea o ngā whakataunga a te Taraipiunara o Waitangi ki ngā iwi, kia wehea mai hei pūtea mō te reo e tēnā iwi, e tēnā iwi, e tēnā iwi, e tēnā iwi. Ā, tērā pea, nā te roa e whakarongo ana ki a rātou anō e kōrero ana kua tui i ngā whakaaro ētahi kē. Ā, nā reira, ā, he mate tērā, he mate tērā mō tō tātou reo. E itiiti ana tātou o roto i tō tātou whare i tēnei wā, e kī ake nei au, Tā, tā koutou mahi, ko tā tātou mahi he whakakōrerorero i te hunga e tūtū ake nei i roto nei. E kōrero ai te whare, he whare rūranga tēnei, he whare wānanga tēnei. E, kia kōrero ai nā, nā kōkou e tūtū ake nei i ngā tukutuku e whata ake nei. Kāti, i roto i tēnei wiki, e mihio tana ki a koutou, ā, te hunga. Hemi, koe tō ko tō koutou rōpū i haere mai ai ki a au, he tahua nui tēnei i whakatakotoria nei e koutou ngā kupu, ā, kua oti a koutou te whiriwhiri. He wāhanga tērā e taea ai te kuhu ki roto i te āhua o te wāhanga ki a Shane mā, o te wāhanga ki ngā whare wānanga, o te wāhanga ki ngā kura, tae atu i Te Taura Whiri. Kei konei Te Taura Whiri? Whewai whanu hata ko pātai ki reira tāne wāhi. A nā reira, ā, koutou te hunga i tū, te puna o te kī, kua oti kē i ētahi te, te mihi i a koutou. Ā, māua, ko te tino kororō māua ki a rātou. I tae mai nei, i tae mai nei, ā, ehara i te mea hei, hei tāwharau, engari. hei whakarongo mō māua tonu he mōhiotanga i taka mai i a Rangi a Māui i roto i tēnei huihui. Kāre i a māua te katoa o ngā mea nei, ka roa koutou e pōhēhē. Ko tērā kāre i a Tīmoti katoa. Engari, eh, ngā wheako, ko ngā Whakaaro e taea ai e māua te whakatakoto hei ārahi, hei āwhina rānei i a koutou, kei te tuwhera ērā ki a koutou. Ki te pai mai koutou, mātua i tērā. Ki te kore e pai, mātua i tērā. Ehara i te mea Ka tika māua e ngā wā katoa, engari, mea te āhua tō māua titiro, tā māua titiro ki ēnei huihuinga, ki ēnei whakakotahitanga o koutou, te hunga rangatahi e riro nei mā koutou e whakakī ki ngā whāruarua o runga i ō tātou marae, o roto i ō tātou whare. Koirā noa iho pea e kei a Tānia. I tēnei wā, Tānia mō te ahu o Tata Tauri, engari Sophie, kei te kite atu au, ko koe anahe, anahe te kanohi o tō māua whare wānanga ko Tīmoti i tae mai i te, i te wā nei. Ka mihi atu ki a koe i haere mai ai. Kia noho tahi koe me ētahi o koutou i roto i tēnei huihui. Nā reira te Whare Wānanga o Waikato, tēnā koe i haere mai nei. Ahakoa i ia whakarongo noa iho, mātua i tērā. Ki a koutou katoa, ngā hunga i tae mai ki te tautoko, ki te āwhina, ki te whakatakoto koha. hei whakahoki mā te hunga i tae mai ai ki ō rātou nā wāhi mahi, ki ō rātou nā kura, ki ō rātou nā marae, ki ō rātou nā kāinga. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. I ō rātou nā wā, he huahua, he upoko poaka, He pou hei hē. He rā āhuatanga katoa e whakatakotoria ana ki runga i ō tātou marae. I tēnei wā, koinei pea tētahi o ngā koha nui katoa, te koha o tō tātou reo ki a tātou anō. Ko te pātai pea, e matekai katoa ana tātou ki taua reo rā? Mehemea kāore i te mate kai, he āhei kura ia mate kai. Mehemea kei te mate kai, ā, kua whai wāhi ā tātou kōrero ki roto i tērā ahu. Nō reira, ka mihi ake ki a koutou te puna o te kī, koutou ngā whanaunga, koutou ngā hoa, koutou ngā ringaringa, ngā waewae, ngā tupu mate, ngā taringa o roto i tō tātou ao Māori nei. Ā, e hīkoi nei koutou i roto i te mātatorutanga o ō tātou iwi, e kawe nei koutou i ō tātou whakaaro ki a rātou, e taringa nei koutou ki ngā kōrero e kōrerotia ana e rātou, ā, tēnā koutou, ā, ko te, ko te kōrero ki a koutou, Haere, kawea tō tātou reo ki ngā wāhi katoa, e taea ai e koutou te kōrero. Engari, kāre pea he take o te kōrero ki taringa kua toka. I te upoko, kua matakerekere. Engari, me kawe i tāku i kōrero ai, i tātau tau hui, tātau i tae ki te hui tūranga, Ko te whenua haumako, ko te hinengaro, ko te poho o te tamaiti. E maro tiritiria ai tērā whenua haumako, whakatōkia ai ngā purapura o te reo ki reira. E ora ai te reo i roto i a tātou tamariki, i a tātou kupu. Kāre he take o te huri, ki ngā tāngata kua waitau kē ngā whakaaro. He pai ake te haere ki a tātou tamariki, koirā te wāhi e whakapau ai tātou i o tātou kākā. Kia tīmata mai ai reira kia tangata whenua, kia toro ngā pakiaka o te purapura rā, kia ū ai ki te whenua. te whai mai ai rātou. Nā reira, koia tēnei, ko te āhua e hiahia ana au ki te whakatakoto ki a koutou ki runga i a koutou aroaro, ā, mō te āhua ki tō tātou reo. E kore e mutu tōku aroha ki tō tātou reo. Ā, kei te, kei te, kei te mihi kau ake au, te hunga Pākehā i tae mai nei ki Waingunui-a-Tawhai. E a Carrie, taku hoa mahitahi i roto i te Taraipiunara o Waitangi, kaiwhakawā, māku e kī, he wairua e Hinengaro Mā. Tae ake ki te tōrearea nei, ki a Maata. E hea koe Maata? Ā, arā, ki a Maata. I haere mai nei, kore reo, kore aha? Me taku whakaaro i a au, kua tuatahi tūtaki au, te whakatetekē hoki o tēnei. Pākehā ki te rama i konei ki te, ki te ako i te reo Māori. Ki te mutunga atu, ki te mutunga atu, ka kite ake au, ā, e taea anō kē te tiritiri, te moro tiritiri i tētahi whenua e haumako ana i roto i te tangata. Ka mutu nō rāwahi kē, ehara i nō tēnei whenua atu. Koirā tētahi mea rerekē i roto i a tātau. Mō ngā mea e haere mai ana i whenua kē, ka aro nui ki te ako i te reo Māori. Mō ngā mea o konei, e kore e aro i te, i tō tātau reo. Nā reira, a Maata, kia, ka rae noa kia hoatu he ingoa Māori ki a Maata, hoenga, āhua tangi Māori ana te, te ingoa Maata. Ko te whāomoomo, ko Melanie, Ka kitea i a Melanie i te hui kura i Ōtautahi, tētahi o ngā hui a Hana. Ka kitea i a Melanie, nō mai nā Melanie i mua i a au, hei te whakarongo tau i te reo o te wahine nei, ka tau ka kī atu, Ka pai nō koe ki haramai ki te Panekiretanga, nē? Kei te poherehere hoki au he Māori. Aue ki te ako hana ki a koe. Ae, ka hake te rerekē o rāua āhua. Koe no. Ka whakaae mai te wahine ra, ka tae mai. Kare au i reira i te wa i tuutu ai ratou ki te whakamōhio i a ratou ano, i te pō tuatahi i tutaki ai ratou ki a ratou ano. A, no te tūnga ake o te wha o Momo ki te kī ake, a, Ko Ngāti Whāteā ia, ki konā tonu, ā, mātaotao ngā roto i te whare. Ka rau i reira. Ka rau i reira. Heoi anō, hoi anō, ko te mea kē, i te wahine nei te reo. Ka mutu, mēnā ka whakawhiwhi ai koe te Pākehā ki te, ki te reo Māori, te nuinga o aua Pākehā he aro nui mai ki te ao Māori, te nuinga o aua Pākehā he aro nui mai. Ko ētahi anō, ā, ko te mōhiotanga, ko te kōrero Māori, ā, kua tīmata tonu ki te tohutohu i te Māori. Ā, engari, Kei konei anō, kei waenganui i a tātou, kei konā anō, kei wahora ētahi o tā, o rātou. Ka rēpē rānei. Ko te aro nui kē, kia ora te reo, ka mutu, koinī ētahi o ngā hōia hei whawhai i tā tātou take. Ahakoa i ngā taumata o te Whare Pāremata, ā, i roto tonu rānei i te tāhuhu o te mātauranga i whea, i whea, i whea. Nā reira, koia tēnei te mihi ake ki te tokotoru nei i haere mai ai te Hikiwaenui i a tātou, nō te mea he oranga mō tō tātou reo kei roto i te hunga e pēnei ana te āhua o rātou whakaaro. E mau ana ki te āhua o te reo. Ā, koinei noa ake. He ika mā, he hine mā, he tai mā, he koro mā, he āhua kua kupu kā au i kite ake i au i roto i tā tātau iwi. He moumou kāore ngā taringa o ngā kaumātua, o ngā kaiārahi o tātau iwi i tae mai i te whakarongo i ngā uauatanga kei runga i a koutou, ngā kaikawe i te reo ki roto i ā tātau kura, i ā tātau whare wānanga. Te mahi nui, he uaua kia noho tonu te mana o te reo ki roto i aua momo wā whare wānanga. Nā reira, ki a koutou katoa aku mihi nui, nā koutou te hui nei i tautoko, nā koutou te hui nei i whakaaro. tinana i roto i te āhua o tō tātou whakapono kia kaua te reo nei e tāmatemate haere i tēnei wā, engari kia kurunga atu te hāora ki roto. He nui te hunga hākawa kai waho rā. Kaua tātou e aro atu i ngā hākawa kai waho rā, engari me whakarongo. he aro nui ki ngā hāringa kei roto i a tātou e koa. Nā reira, koinei i te pai o te nohotahi, o ngā tāina me ngā tuakana i roto i te whakaaro kotahi, me ngā tuahine, me ngā whaea, me ngā kuia. Tēnā koutou. Tēnā koutou, ka hoki tonu atu, mihi poro ake i te tangata rā, ki a Mandela. Ā, i tūtaki au i a ia, i Tūrangawaewae, ki te haerenga mai ki reira. Ko te tū a te tangata rā, me taku toro atu i taku hinga ki a ia, kia hari rū au, ā, hikohiko ana ko to ia no te mea a moku tonu he taumata tenei no roto i te ao whanui tonu tenei tangata ahakoa nga uaua tanga i noho ai te mai ia ia i taea e ia. tētahi o te pū o ōna iwi whanaunga i roto i tōna whare. Nā reira e koro, e okioki ki tō moana roa, ahakoa kua kopi tō waha. Kua tari nga turi koe i te ahu o nga korero o te ao waihi. Mou ki a koe e kore koe warewaretia. E kore hoki e wareware i a tatou te reo o tatou matua, o tatou tikanga.